Ya tabe bala mayuh selamat aaa kitai betemu baru ke sekali tu ba serita Bujang Lemau tu. Kitai diatu nya manggai ba tusun ti ke lima puluh lima. Ba tusun ti ke lima empat, lima puluh empat nya tadi kitai ninga ke Bala manuk sabung enggau padan enggau tusau tu nguji ka munuh. Munuh meh nya iya ke bendar nya tadi laban sida iya nya meda iya nya banga tuai. Ari nya sida iya nguji lebuh ke madi nya tadi sida ka ngerendam iya tang utai tu tadi udah ke datai dia tadi lalu terus terengkah ba rumah aki iya reja kenali. Nya alai lebuh nya pansut baru. Orang nya tadi sigi nya ka pulai, ka pulai laban sida ngumbai iya mati dah. Tang udah nya tadi iya alu ngangau benung enggau padan tu enggau tusau tu baru ka pulai ke tebing ke, ka melitka sirat seduai baru. Ni nah kenyit sida meda iya nya, nya bisi ayan diseberai nyin. Nya alai udah nya tadi dia enggau padan sebelah tusa auto ngasuh sida ke bedau dia tadi lalu mansang kin lalu nyamah iya ku nya ko reti nya tadi. Nya alai siko ari manuk sabung tusau tu tadi mansang kin ke ka nyelam ka ujai nya tadi tang meh lebuh ke datai nya tadi um peda Kumbai iya, Mati iya nyentuk ditan, dini nya bisi mati. Peda ngechul pansut baru lalu ketawa ira risi iya. Uja itu deh anak temuai nya deh enda deh sida iya nemu nya ke bala damu tu deh siku sida iya temuai datai diri nya orang ke pepar tasah tesat pulai ngayau ari Batang Kanyau nitih ke padai empu. Nya alai udah nya tadi udah iya ke angkat nya nembiak nya tadi lalu ngenyak ke iya Bah. Udah dih Gat, ti dih udah nya ngambika aku ga ngerendam dih. Awak ke sama nyepi iya asai enseput dalam ai, ku Jai. Manuk sabung tusau nya tadi. Nya bebengan meda ujai tu ngechul pansut ari dalam ai. Iya nya nangi meda iya anak temuai tadi enda ulih rendam iya. Kumbai udah luput. Tang anang ke luput ngasuh orang nya tadai tenyuh kering agi da peda iya. Dia meh iya nyalum kechet rari da nya tadi. Enda sempat ngalai kaki iya lalu tangkap ujai nyala iya perlu nenyak ke ujai ke dalam ai nya peda keno lalu nadai beriak ai udah nya. Enti orang pansut, enda ke pansut. Sida ke bediri ba kerangan nya tadi, lu terangap meda pangan sida nya tadi lu nadai ayan. Udah iya, alah laban aku, siko ga kita mansang kitu, ku jai weh. Ninga munyi nya kena liat deh. Ati manuk sabung enggau padan lalu merejuk Lalu neret nyangkang pala ujai. Renam iya dia penapa napat inan. Peda bedau ga ujai luput. Anang ke luput. Nyu ngasuh iya ketawa le lekik weh. Ambi iya batu lalu tuku ke ngagai pala temuai nya tadi. Peda pamar ga batu nya. Renam iya baru na ga ulih. Nyu laie apan nyu, nyu lelak udah nya. Nyadi tudah uja ai tadi sigi enda tentu ngelaban meda orang nya tadi nyau berupai lelak dia uja ai lalu ngenyak ke dalam ai peda ada nadai beriak agi ai enti orang pansut nadai ga pansut nya alai udah nya tadi udah ke ngenyak ke udah nya uja ai telu bediri baru iya. Udah iya laban aku, siku agi kita kitu. Ku Jai enggai ngangau ka sida iya tadi hari batu ke endur iya selalu bediri duduk dia tu. Ninga munyi nya dia siku agi sida ke bediri ba kerangan tadi talung kecit ngagai Ujai. Datai ba Ujai enda cheh chamah teh nyamah penyamah nyamah penyamah penegar tulang iya tadi nadai bebau bai. Ka ni penau enggau penegar tulang iya ngelaban tudah ujai. Nya meh tudah ujai tadi wai nyau demuh-demuh degasak ke iya. Maya nya. Ni baka ke depangkap ke iya. Ni baka ke debukut iya, depalu iya. Au, derendam iya, dechekak iya, dinsah iya. Peda bedau ga ujai tu rerising ketawa pansut ari dalam ai. Orang nya penyu ngirau ati iya. Iya lalu nguing deka ngerari kediri. Ujai lalu nangkap jari iya sereta lalu diselam ke ujai. Peda nadai ga ai berik. Enti pansut, nadai ga pansut. Nyadi tusau seruai enggau padan ke bediri ba tebing ai tadi enggau mata ke sida ke bejamah. Kana temuai nya, nya beperening pangan diri seduai iya. Seduai iya sama bedau melitka sirat agi bepampul nya tadi ne. Meda tiga iku kaban sida nya tadi udah nadai ayan derenam temuai nya dia tusah ulu bejaku enggau padan. Uji asuh pulai dulu sida ke agi idup nya. Enda alah sida nya agi Abah Matri nya derendam bansat temuai nya, pia ku iya. Ngau Padan lalu ngangauka semua sida ke agi bediri ba kerangan ba tengah sungai nya tadi mulai kediri ke tebing ke nya alai sida iya pen lalu beguai-guai nyemerai pulai ke tebing ngagai tusau seduai Ngau Padan nya tadi. Nama runding kitai deh? ku Ngau Padan. Manah kitai pulai dulu lalu madah ke orang di rumah din. Asuh orang nya tadi sedia magang. Udah kitai datai ba rumah din lagi, sekeda ari bala kitai nya lalu nurun baru kai lalu nembuka temuai nya. Anang nyamah iya agi tang lalu pan tap terus. Awak kiya mati. Pia ku tusau eh. Udah nya sida iya pan lalu beguai-guai mulai ke diri. Nadai endar ka bulu kita nya ngagai diri. Empai nemu aku tu kita nya. Tu meh udok kaka begaru gisai-gisai iya mah mudah langkau umai. Pia aku jai bejaku ke diri wai iya perlu belubah-lubah mulai ke diri ngagai tebing penai. Nyadi ari maya nya endang sigi udah nyusalah kelala orang tadi rumah tadi nyu enda berani nurun mandi ke ai agi laban sida iya nyu takut ke temuai nya taja gamal iya jai iya ga kurus iya ga tuai tang sida iya enda telaban ke iya lebuh ke charut mandi nya tadi udah pedengah ujai iya ke amai nya tadi. Nyadi datai kenu tusau tu dirumah da iya lalu ngasuh enggau padan ngerah semua sida serumah. Orang perlu sampal datai ngagai ruai enggau padan. Dia tusau lalu bejaku kitai diatu nyikap diri magang kitai tak lain asai utai tu sepi aku. Nyadi aku minta kita bukai tubuh dua puluh iku nurun ngagai penai diatu. Datai din agi, giga temuai ke jai gamal nya lalu bunuh terus. Anang ngalau iya agi. Nurun kita diatu! Pia aku tusau bejaku. Ninga nya dia orang Palu Begau begaga ke sempun dia kena betenggau mansangka penai laban hari maya nya sigi nyudah petang. Utai nadai da peda agi. Taja pan bulan ti kembung tadi nyau deka ngemansut diri. Udah sida iya sedia, sida sebuat perlu nurun. Orang ti nyaga kota pan lalu deh tambah ke mayuh sida nya. Enda tau tinduk sekali sida nya dasuh enggau padan seduai tusau. enggai ke orang enda nuntong enda temu maya nyadi tudah ugai iya kada penai nya tadi endang segi lalu enda mindah iya, iya dudok da dugau ba perau pengayau enggau padan nya alai dia mun tudah tuai weh nginsap nat kediri ka iya niki ke rumah. Iya nangika orang nya bangan mayuh amat, enda ulih laban. Nyangka nya kira ati Adin tadi ka pedis aja meh orang ti nyudah besaup ke orang. Alai dia iya merening ngagai tunga bukit ke alai sida bujang lemaung enti semina ke ujung bukit aja bisi dep peda iya kena panchar senawah bulan ka baru mansut kediri nya tadi. Berasai enti sida nyita Enda nurun. Mati memang aku dep saup ke orang agi. Pia ko ati tudah utai tu tadi iya lalu begisai pegaru. Benung tudah tuai ke begisai nya tadi dia iya meda api nyeterang. Api sempun orang datai ari atas jalai penai nya tadi. Daripada iya engka lebih ka bepuloi ko. Nya sida iya datai baru ka ngiga aku. Legi sepi kita nya mangan ngumba kediri ngagai badu-badu bemain enggau laban aku. Ku tudah ujai bejaku. Iya lalu madam ka api ensap iya. Dia ujai lalu meremi sereta nsurak perau pengayau enggau padan nya tadi ngelalai kediri dia. Bala sida ke datai nya tadi pan nyau semak sesemak. Datai ba penai nya dia sida lalu bepechah begiga ke ujai. Bisi nya nengau sebelah-belah tebian nya dia. Bisi kedua nya tadi napatka kerangan ke ba tengah ai nya engka ujai te bisi duduk diau. peda nadai gia dia. Tenggau sida ke seberai ngagai batu ke alai ujai belalai selema-lema nya tadi nadai ga sida meda ujai dia. Tang sida tadi enda berani mansang kin ke laban ngaik sida ti ditegah ujai empu maya nya tadi. Nya kepuas-puas sida ke betenggau sebelah-belah nya dia begegar ke ujai. Dia sida iya lalu ngetu lalu bebai berunding ngiga dini endur anak temuai nya tadi. Kini ka penunga perut buntas temuai nya. Kanan ne udah ngerari kediri ke kampung kin, pia ku sida iya. Bisi endur iya ngerari kediri ukai nya semak nya. Hari nya udah malam tu. Nyema enti iya rari tentu mah agi sebelah-belah nya dia. Uji sidi ulih kitai. Engkaica ke iya nya tadi bekau kaki iya nya bisi temu, ku kedua ke bejaku. Aram meh! Kesaut sida bukai nyalai sida lalu pambar baru deh nya tadi. Nguji nyidi jalai ujaika ngerarika diri, ku sida iya. Giga sida tunga kili nadai ga tetemu ke bekau iya, giga tunga kulu nadai ga temu. Abis utai dia tadi ditenggau sida iya, nadai ga sida tetemu ka bekau jai. Nyepi nya lalu enda temu, dia sida sebuat pen lalu begempung baru. Enda. Uji kitai ngiga tebing seberai nyin, engkai atai luput. udah baka iya ke dipangkaka bala kitai tadi, ku sida nya. Aram meh. Nyadi kedua kitai nya agi nguji ngiga seberai tu, ku sida ke bejaku tadi ai. Nya alai lima iku sida nya tadi lalu terjun ke ai mansang ngagai tebing seberai. Napatka batu ke alai ujai nya belalai ngelama tu. Nyadi sida ke bukai nya tadi. agi baka sindau sebelum belah nya dia bisi kedua ento deh nyu nudok kediri ba perau pengayau kalai ujai belalai nya dah lama deh nya dinga kenu ada nyerauh siko aaa sida lima nya tadi teba tebing seberai nya din agi baka jengau sida mending kurang ka nyerauh nya tadi dia sida ti dudok ba perau pengayau nya, tak ke nyin sida nyepi perau nya tadi tenyu bekalih lu tu nama nya perau nya bekalih lu tungkup ye nyadi orang ti terjun kai tadi kebuah sida iya nyerauh datai ba semak batu eka siti tadi. Sida ke endur sida selalu ngerendam ujai nya laban lebuh sida ai nyaga mutai dia siku ari sida nya sebuat nya kena mengko mukai lalu tepegai ke bangkai orang geli ati dia nya tadi nya kebuah iya nyerawah oh nama utai ke ngasuh dia nya nyerawah dia pia ke pangan iya bangkai bangkai orang tu ngimbai batu tu ku iya. Kada enda bangkai temuai nya dah. Engka iya tu nyau mati luput dia tadi. Ku sida ngimal iya. Nah ukai, ukai. Ti enda salah peda aku nya. Bangkai tu engku bakih kitai tiga iku ke diselam kitai tadi tu. Ku iya nya nyaut tadi. Dia sida lalu bau gaut aaa meresa bangkai nya tadi. Lebuh. Nyau ditenggau sida nya baru sida iya ngelala bangkai orang nya tadi endang siku ari kaban sida iya ke udah nguji ngelaban ujai lemai nya tadi. Tenggau sida ke tebing peda dua iku ga bangkai orang berimbai ngepangan diri ngeselit ba jul batu. Sida iya lalu narit bangkai nya. Benung sida ti petarit ke bangkai nya tadi dia deh sida ke bediri ba seberai pen lalu begau mega lebuh sida iya meda perau pengayau enggau padan tetungkup. Nyadi sekeda ari bala sida ti duduk nat kediri ba perau nya tadi lalu gerang kup perau nya ngujungka sida iya enda ulih mansut agi. Nama ujai perlu mansut kediri ne. Lebuh sida meda ujai nya baru sida iya lalu beramat ke iya sereta lalu geraban sida iya. Taja sida iya mayuh endar tang sida tadi lalu enda terapat ke ujai. Sebarang iya ke betenggau, betenggau ke dia ngichaka iya nya tampak mimit alai sida iya meda ujai. Bulan penyepansut, nama agi deh nyepalai rumput ba penai dia alai sida iya besaup ke ujai siko. Tang meh lalu enda ulih pantap sida iya. Kena liat agi dati ujai tadi dia dia lalu ngansak ke sida ka dinga ke nuyum ke tepur sida iya labuh ke sungai kin. Bisi ke bepuluh iko agi tinggal. ngelaban ujai nya tadi. Sida iya lalu ngelengka peduku enggau sangkuh nyepi ujai nya tadi enda ulih pantap, enda ulih tumbuk sida iya. Ngelai sida iya lalu beramat ke ujai. Peramat ke sida iya dia inah enda baka kitai ke belampat ke jelu deh tangkap sida enda ga ulih. Lichin lair sepi sida iya tubuh ujai nya tadi deh. Ugai lalu belanda ngagai ai iya perlu terjun nya meh sida ke nitih ke iya nyau beterudus ari belakang sebarang ke deka beguai tadi enda nurun ari tebing sida tang meh lalu terjun entudi ari belakang ugai aaa datai keno diai iya ugai tu tadi lalu nengelam kediri enda pansut. Nya alai dia iya nya ngemata ke sida ti nama nya begiga ke iya giga sida ba endur pengelabuh iya nya tadi tang meta lalu dei temu kini ka penunga nya pia ku sida iya. Benung sida agi betekapul sebelah nya dia deh ugai lalu narit kaki sida iya siku-siku ke dalam ai sereta lalu deh pasung iya datai ke orang nya lemas. Udah siku-siku udah siku-siku nentun iya ke dalam ai. Nama deh nyu deka setengah ari sida nya tadi endang teh nyu lesap-lesap ditarit ugai ke dalam ai. Nyadi pangan sida bukai tadi nyau beterauh ngangau ka pangan sida ke terjun nya tadi. Sebarang ke ninga bisi ke nyaut tang deh tudah ke udah lama tarit ujai dalam ai nya tadi dini deh tudah bisi ninga. Nya alai nyau nadai mayuh agi sida nya tinggal tadi deh ka bisi ke mengena miko kini sida nya agi bisi dia utai nya tadi lu mansut kediri udah nya iya lapa kita tu aku ditu deh ku iya peda sida tak ke kapul ga. Utai tu tadi ba tengah-tengah hari. Nyin iya nyin iya arang kitai nyelam iya nya pia ko sida nyin tadi ke dia ti da iya tadi sama sereta nyemerai ngagai utai. Datai dia enda chichamang tak ada da pesaup ngan sida iya utai tu tadi derendam sida dalam ai Nyadi tudah uJai lalu naat kediri kumai sida iya mati nyepi tenda ke kebun dia sida tadi lalu ngelengka ke uJai iya meh sida ngelengka ke iya tadi peda te ngechul baru enggau uJai te pansut iya meh uJai pansut dia uJai lalu ngenyak ke siko agi. Nya ke siku agi peda kenu sida nya lalu nadai benyawa agi neh. Semua sida ke nurun ke ai nya tadi siku nadai mepulai. Nya alai ujaie lalu ngumpul semua bangkai sida nya tali tadi lalu debai ia ke tebing. Datai ia tebing din. lalu diperimbai ke iya memagang. Indah enda baka kitai ke gali berimbai nya betusun-tusun enggau pangan diri. Sida nya tadi udah mati magang nya. Aaa nama agi da nyau bekeju nyau bekebejur sida dua puluh iku nya tadi mati laban utai. Utai nama ke ngasuh iya bisi lelak? Laban munyi ko sumpah aki iya Raja Genali, Sagi agi iya bebunuh ba ai, ujai sigi enda nemu alah jemah munsuh. Pia ko sumpah Raja Genali. Nya nyadi bala sida tusau ngangau padan ke nganti derumah dian tadi, ngirau ati laban sida iya. Lalu enda pulai-pulai sida ke dasuh ngiga utai nya tadi. Malam nyau jauh bendar tang siku pen nadai mih sida nya udah mulai kediri. Nama gaga sida tu tak lalu enda mulai kediri. Malam tu nyau tengah malam bedau enggau sida pulai putus awai. Nyadi enggau padan enda memunyi. Kitai malam tu sedia magang kitai. Aku minta sepuluh iku jaga bulan enggau indai iya ratas din. Udah nya dua bagi ari kitai nurun ke baruh lalu nganti ba dalam kuta. Sebagi tinggal di rumah tu nyaga indu nembiak. Nyadi nuan, unggal enggau padan ari sitak nyin, Aku ari sitak ili, ngamataka manuk sabung tua. Pelaba Aku tentu bala sedadamu deka datai dini hari tun agi, pia Aku tusau. Ninga Jaku tusau nya tadi, dia bala iya enggau semua orang ke ba rumah enggau padan nya tadi. O. Lalu Besu Limbun kiba kanan bebatak ke senyata diri ngambi kereban diri nitih ke jaku tusau nya tadi. Sida apan lalu bebagi dua bagi nurun ari tanah lalu sebagi nya tadi nan ke rumah sepuluh iku dasuh jaga bulan enggau indai iya inya enti sida nuntung lalu nadai ga. mut munsuh tu nuntung. Bulan di langit din nyau udah ngalih deka nurun laban hari nya nyau semak muak ngagai pagi. Kitai ngenang bala bujang lembau sida damu enggau semua sida sebuat ke nganti Ba bukit ari atas rumah enggau padan nya tadi. Urung iya tengah malam, dia Bujang Lemau lalu ngerak semua sida iya. Ditambahka bala sida Jalang, dia pemayuh tubuh sida ke din engka bisi ke mendua ratus iku. Bujang Lemau lalu bejaku enggau sida iya, Maya udah datai endor kitai, mantup ke tetengok. Nyadi aya ugai baru udah nemu ka pengawa iya, iya diatu nganti penatai kitai. Bala sida tusau enggau enggau padan benung nganti penatai kitai laban sida iya ngumbai kitai tu nuntung dini hari tu. Aku enda mai kita ngalah ka rumah dini hari manah kitai nya mansang kin nganti hari tampat endar. Iya meh kitai datai din ari sigi udah tawas. Nyamai alai kitai enti sama bepeda pangan diri. Kebuah aku mai kitai bansa nya laban niat ati aku ukai deka bebunuh ngelaban enggau padan. Tauka kitai tu tadi ngelaban tusau. Tuju kitai kitu nya enda ngambi ibu. Ngambi kia pulai ke menua. Tang enti sida enggau padan ngai nyerah kia ngagai kitai, kitai ngena jalai alus dulu minta sida iya nyerah ke ibu nya ngagai kitai. Kitai kitu nya ukai nyerang sida, ukai deka ngayau lalu munuh orang. Tang ti sida tak ngelaban lalu dulu mungkar kitai, kitai enda sekali-kali rari. Aku empu ngemataka kita ari bukit tu. Bayak bisi anak aku dua iku nya ngulu ku kita ke baruh gin. Enti kita nyau belaya ngelaban enggau padan enggau tusau, nya baru aku nurun. Pia ko Bujang Lemau bejaku ai. Orang nadai munyi siku, udah nya nama nya tadi mendingka jaku iya nya. Aaa kira hari nya baru deka tampat tanah. Nya baru usak damu nurun ari tuchum bukit nya. Damu meh nuluka bala lalu ditangkanka uchu iya tegung serumah kilat. Bujang lemau ninggal kendiri. Ku iya madahka sida. Tadi iya anak enggau orang bansa engkin dulu. Nyadi penyauh rumah orang ari bukit kalai sida diau nya tadi umbas iya enti pejalai orang sengapa. Ka bisi ke pejalai menua jam. Tang laban sida ka udah diadu ke bunya lembau magang dia ka lalu empai berasai nyepi diri enti nuntun dia penai. Datai sida dia sida meda bangkai orang nya baka bejur dia perimbai ke orang ba tebing ai. Orang nya tadi nadai abi pantap. Tang neh ka basah jempuk magang. Tentu tu kereja bakih ujaie. Ku tamu ujaie nadai ayan dia maya nya. Sida perlu betembung dia dulu peda. Kenu kemayuh bala damu enggau bala jalang da pegulai ke diangka bisi menua ratus iku. Maya nya mega, bala sida tusau ngengu padan endang udah meda penatai sida damu ari endang udah tempa bendar. Ooh lapai iban nya enda memunyi, ngelama tu ti sida ngayau, sida iya manjung. Tu sida iya tak Sunyi lalu enda nyerang kitai lebuh dini hari, pia ko enggau padan tu bejako enggau tusau. Tah enda meh kitai nemu kada enda sida iya deka nipu kitai. Orang Iban tu nya balat pintar, enti kitai enda landik udah kitai nya alah negi laban sida iya. Pia ko tusau. Peda kenu bala tusau nguau padan ukai meh main mayuh deh. Nya baka semut. Mih ke dalam kuta mia lalu bisi ka kedua bediri ba pagar kuta. Lalu sama bala nyendiak diri meh nyendiak diri magang deka bamuk. ngenti penatai munsuh. Nyadi maya nya tusau enggau enggau padan tu tadi nyebulu baru seduai iya. Terubah iya nitih ke atur tusau seduai iya nya beserara siku ari ulu lalu siku ari ili ngetan ke rumah. Tang lebuh sida iya nganti nya tadi, munsuh lalu enda reti datai. Nyau tawas diri ari lalu enda ga munsuh nya nuntung. Nya kebuah enggau padan tu lalu ngulu tusau iya. Perening sida kai kin peda bedau ga munsuh betugong. Enda mindah-mindah. Enti utai kedelapan nya bangat ngemimit nya enda ubas ke tinga aku, ku tusau aja aku. Aku enti tubuh nya bangat nyampau nya enda berani mai orang ayau, ku iya. Enda, anang pia nuan, ku Ongol Padan. Iban tu orang berani taja pen tubuh sida mimit. tang sida nya berani datai ngagai menua kitai tu. Nya nunjukka sida iya amat berani, ku Enggau Padang. Nya baru tusau enda munyi ninga jaku Enggau Padang tadi. Nya meh bala seduai iya ke. Ngak tadi betekasak deka ngela bansa Damu. Ku ati sida Edin, nadai enda repala sa Damu nya. Enda umas kena sida iya mantup ke tetengok ke deka bebunoh. Bisi ke dua adi sida nya tadi deka terjun lalu ngansak ke munsuh ke penai kin. Tang enggau padan enda ngasoh. Anang guai dulo meh. Nadai utai da pegautka kitai nya bayak kitai tu nya mayuh tubuh. Nama utai da peguaika kitai lama laun tembu men sida nya agi jamah kitai tu? Pia ku enggau padan bejaku ai. Ukai nama sida iya enggai ngalahka kitai laban nemu diri nya mimit. Ngayung paung empa jani, ku Tusau. Benung sida ke bejaku nya tadi dia sida tekenyit. Meda orang tiga iku mansang kediri-diri ngagai pintu kuta. Tusau lebuh iya meda utai bansa nya, bisi ati iya ka ketawa, bisi ga ati iya nangi. Kebuah iya ka ketawa laban meda orang ke mansang nya tadi bangat tiga iku. Ku ati iya din deh, enti dipichet iya ngena jari sepiak pan. Enda mesira nya umas, manah agi rari enda ibuh mansang. Kebuah iya nya tadi, bisi Nangi Mimit laban iya nya tadi nya berundingka pemarai sida tiga iku nya tadi enda takut sekali-kali nuju bala munsuh. Sida nya dek peda iya dah. Ka bepedis kitai meda orang chukup berani baka nya. Dalam ati iya din meh, tiga iku berani memansang ngagai pintu kutai nya tadi. Pia mega sida ke mansang nya tadi deh endang tak tubuh murus dep enda nadai ngena senyata satu apa. Ni enda tusau bisi ati deka ketawa ketawa meda sida nya ke mansang ke iya. Pia aaa nangka tu dulu au ba tusun ke lima puluh lima nyadi udah tu ila kitai ninga ke ba tusun ke lima puluh enam. Sapa orang tiga iku nya ke berani mansang ngagai pintu kuta enggau padan nya tadi. Tiga iku aja. Nyadi nangka tu dulu au bye bye ngagai kita bala mayuh.